make you put on your notification bell e go ring once we drop update make you like comment and share our videos country people justice Iyang okoro of di Supreme Court, dem see am on Thursday evening for Protea Hotel for Benin City, Edo State, in di company of di Edo State Attorney General, Honourable Samson Orsaghi. According to di credible source wey e bring di information, dem see di two of dem wen dem dey leave di hotel and dem dey on dia way to meet Govnor Monday Okpewolo. Pipo kon dey dey worried bikos di justice, according to rumour, e dey lobby make dem appoint am as chairman of di Supreme Court panel wen e go hear di appeal wen e dey challenge Govnor Okpewolo electoral victory. Di source come tok say di meeting between di attorney general and di supreme court justice e take place late on thursday night and dem dey facilitate am to establish direct contact wit di govnor. For one video wey sahara reporters claim say dem obtain, E come dey show where Justice Okoro for di hotel lobby, e approach di reception desk, although di footage no dey conclusive because of di distance and di image quality. Justice Okoro e dey currently dey sit on Nigeria Supreme Court and e don preside ova numerous high-profile political and electoral cases. On Friday, one Professor Chidi Odinkalu, na prominent human rights lawyer and na former chairman of di National Human Rights Commission, NHRC, e don allege for one post for im x account wey be twitter say a senior male justice of di supreme court desyam wey dey live di protea hotel for benin city around eight pm and na di state attorney general osagie na im dey escort am. According to am, e say three days ago on ten June, at Ighodalo appealed to at Supreme Court Nigeria against di decision of at Court of Appeal Nigeria in di governorship petition, na so Odinkalu write. im dey query why di attorney general go dey wit di supreme court judge wen e be say di case between di governor and di pdp candidate for di last election dem just file am for supreme court e come dey say how so Di suggestion say a sitting Supreme Court justice go fit dey engage wit parties wen e dey linked to a pending case wen e dey spark concern among legal observers and civic groups, you know, e dey stress di importance to preserve judicial neutrality for electoral adjudication. Di case wen e dey challenge Govnor Okpewolo election, expectation dey say Supreme Court go decide am in di coming weeks as di Election Petition Tribunal and di Court of Appeal don hear and take dia decision. Di Peoples Democratic Party, pdp, and e govnorship candidate, Asue Ighodalo,

e defeat Ighodalo who secured 247,274 votes. The Edo Governorship Election Petition Tribunal, when Justice Wilfred Kpochi e lead, e dismiss the PDP petition on April 2nd, 2025. E rule say the party e fail to prove allegations of overvoting and electoral non-compliance. Di tribunal kon hold say di petitioners no present sufficient evidence, including polling unit agents and presiding officers, to substantiate dia claims. Dem no satisfy wit di tribunal verdict, PDP and Ighodalo kon appeal di decision. Di Court of Appeal for Abuja, for dia judgement wey dem deliver on May, They come upheld Okpewolo election. They come dismiss PDP appeal. The appeal court come rule say PDP e fail to establish miscarriage of justice. E come confirm wetin the tribunal talk. Following di appeal court ruling, Govnor Okpewolo come celebrate im victory, e come tok say pdp don suffer repeated electoral setbacks. E come express confidence say im administration e go continue to develop Edo State and dismiss allegation say di pdp mandate dey tiff am. But Ighodalo e say no, e go still challenge di ruling from Supreme Court. Edo State Attorney General Samson Oshagi, when newsmen reach am, he deny. He say he no ever meet Justice Okoro for any point for im life. He come state say, why you dey ask me that strange question?

di newspaper dey try to obtain response from justice john okoro regarding di allegations but e no succeed although e initially reply di reporter message e come cease communication after im see di video and wen dem dey question am about im alleged effort to join di Supreme Court panel for di Edo election case. E come also ignore multiple calls wen e dey seek comment on di matter. But Odikalu post e don spark online reactions including criticisms wey dey direct to di judiciary. This Chidi Odikalu, he be like spotter because na so the other time he see raise alarm about Wike and the court of appeal head. The other time too, he talk about Wike for Calabar and one judge too. you know i don't know how im take dey know wetin the judges dem dey look for Eh, because eh, as a judge if a judge dey come a state maybe because of the respect they get for am eh, if a senior government official maybe the attorney general go meet am eh, e no be dey out of place Eh, but the conspiracy theory wey Ndele attach to di mata na, well e possible say e could be true but den there is also di possibility say na just a figment of mere imagination say if di judge come Benin at dis time nobody even know weda na from Benin so if di judge come Benin at dis time den e must get to do wit di election tribunal mata. I think say that one na wild allegations and we no go just because of uh, a judge when he come hotel then maybe the attorney general dey there then the conclusion no then I think they are learned uh, men as they dey call themselves dem know say dem be the shinozo of all eyes abi wetin una think of this matter.